געהאט מורא'דיגע סכסכות, אסאך מאל טראכט איך פעלט מיר אויס, פעלט מיר אויס די אלע שירים צו רעדן, פעלט מיר אויס די אלע שירים וואס עס טוט אויף, און איך איך ווייס נישט, איז דא, איך האב פליגן אין מיין אין מיין אין מיין אין מיין דירה, און ס'איז אונז נישט, ווייל דו קענסט דאך נישט שלאפן, דו קענסט נישט עסן, שוין, איך לייג קלעבער ס'העלפט נישט. נעכטן, ווייס איך טראכט איך, איך האב געהערט צען יאר צוריק אין קעמפ ברוך האט אויפגעהאנגן בעגס וואסער אויפן דאך, איך לויף אוועק א בעג וואסער, איך שטויך אויף די לייטער, איך הענג א בעג וואסער און איך צעלאך מיך, איך טראכט צו מיר, וואס? דו, דו, דו גלייבסט איך האב אינעם אייבערשטן? איך, קענסט מיר זאגן אלע מיני סארטן זאכן, איך האלט מיך אזא, איך וועל זאגן איך גלייב אינעם אייבערשטן, בעג וואסער, סאו טראכט איך צו מיר, wow! איך געהערט א ווארט צען יאר צוריק פון א בחור הענגט אויף א בעג וואסער אויפן דאך עס נעמט אוועק פליגן און איך בלית ברירה איך טוה אלעס כ'בעט דעם אייבערשטן איך הענג אויף וואסער סאו מסתם א בחור לערנט דא ישיבה וואס וועט איבערגיין צען יאר ער האט געהערט אז ער דארף רעדן צום אייבערשטן ער האט קלאר ערגעץ א פלאץ אין לעבן וואס ער וועט זיין אזוי ער טענה'ט צום אייבערשטן, ניין, ער האט טון וואס איך טו, אז איך שטעל מיך אויף א לייטער אויפהענגען א בערג וואסער, ווייל איינער ברוך ברוך יאקאבאוויטש איז אויפגעגאנגען געזען צו פלעגט אויפהענגען בערגס וואסער אין קעמפ, מעג דאס אמתער אוועק געפליגן, איז דאך מסתם זיכער, אבער נאך א שיעור, און נאך א שיעור, און נאך א שיעור, ערגעץ אין לעבן גייסטו אנקומען, יעצט לאכסט זיך אויס.

משיח איז אן די וועי, משיח וויל קומען, נאר וואס דען, ער קען נישט קומען וועגן א פאסטוך, האבן די תלמידים געזוכט ווי קען מען טרעפן דעם פאסטוך, מען וועט אים מעורר זיין לתשובה, א פאסטוך הייסט א שעפער.

ווען משיח קען נישט קומען, דאס איז די מעשה פון די רב בן יחיד, אז דער מהר א קטן קען זיך נישט צוזאמקומען מיטן מהר א גדול ווייל ס'פאסט נישט, ס'פאסט נישט, וואס וועט מען זאגן, מה יאמרי הבריות? כ'האב אסאך מאל מענטשן קומען צו מיר, זיי ווייסן איך הער אויס די שירים, און מיינע קינדער הערן אויך אויס די שירים, די גאנצע משפחה לעבט אויף די שירים, און מיין זון וויל אריינקומען, און מיין טאכטער וויל אויך קומען אין סקול, אבער איך וויל נישט, איך וויל די שירות רעדן צו מיינע קינדער, זאגן אז, אז זיי זאלן בלייבן ווי זיי זענען, ווייל, ווייל.

האבן זיך צוטיילט, איך האב אזוי געוו. איך האב זיך געבעטן, איך האב געבעטן מיינע קינדער, פאר דעם און דעם קינד פאסט אזא און אזא שידוך, עס איז גוט, מתאים. ניין, ס'פאסט נישט, ס'פאסט נישט, מה יאמרו הבריות, וואס וועלן מענטשן זאגן? נעם אים א מיידל וואס איז גוט פאר אים. מ מ א בחור וואס איז גוט פאר אי מ מ א יאמרי הבריות, וואס זאלן מענטשן זאגן, וואס זאלן מענטשן זאגן, איך איך זוך א שידוך, איך זוך א מחותן פאר מיר, מיין ווייב זוכט א מחותעניסטע, דו האסט א מחותעניסטע פאר מיר? נישט משנה צו ס'איז דא א חתן כלה, ווי קען ס'איז דא מחותנים צו גיין צום טיש, יא, געהעריגע משפחה, אלעס איז נארמאל, יא. נארמאל, נארמאלע קליידער, נארמאלע, נארמאלע אלעס, אדער איז עפעס אזוי נעבעכדיג? נישט אינטערעסאנט, איי די בחור און די מיידל קלאפן, און ס'איז א גוטע מעטש, און ס'איז געגאסן, דאס איז נישט, דאס איז שוין נישט נוגע. אזוי איז אלץ, מה יאמרו, וואס וועלן מענטשן זאגן, וואס וועלן מענטשן זאגן, וואו שיק איך מיינע קינדער, און וואס וועלן מענטשן זאגן, און וואס וועלן מענטשן זאגן, און מיינע קינדער, רצח'עט די קינדער, ווייל וואס וועלן מענטשן זאגן, און וואס וועלן מענטשן זאגן. דאס האט הייליגער רבי מיילעך געזאגט, משיח קען נישט קומען וועגן א פאסטוך, ס'איז דא א פאסטוך וואס לאזט נישט משיח קומען, און דאס איז געווען די מעשה דא מיט דעם רב.